Helo Huw, uh, diolch yn fawr am ymuno iddo de. Um, gael uh, arolwg bach am y flwyddyn, dwi'n meddwl. Um, reit, uh, awn ni'n ôl reis i dechrau'r flwyddyn, mi siwn nawr, a um, fel nes i ddweud dy hyn ar y pryd, oedd eich di'n deffro un bora rheolwr Kevin Drwyt, am dyn yn ôl i gwely yn os, rheolwr Cynarfon. Um, ond mae dipyn o um, ddwrnod dwi'n meddwl yn dweud. Oedd, ta, oedd y colli swydd yn bore, a, a wedyn dweud lawr ar A55 i i gweld un ar gardiau, bod cael, cael y dros y llinell yn diwedd ac oedd dod yn hapus iawn yn diwedd. Ie, yeah, um, oedd o'n surprise i chdi ar y pryd?
Oedd, tad, o'n i ddim eisiau colli swydd, um, ond y pethau wedi digwydd i ffwrdd y cae, ac uh, y clwb i wneud uh, efrynged nhw, ond uh, wedi gael, gael o'r ffôn o'n nes o'r gwarfach i gyd, ac tywed, yn gwybod oedd o'n teulu, so ie, yeah, tywed, yn hapus iawn i deg gwir. Ah, gret.
A wedyn, wrth gwrs, um, ond chdi'n ymuno, sydd o'ch ti'n teimlo'n ymuno a tîm hyfforddi mewn ffordd, achos o gyda ni rheolwr yn Gynarfon, doedd, Um, o'i, o'i tad, y fi'n siarad lot i Sean anyway. Um, ti'n modd, ni roi gael o ffôn i gilydd, so oedd o ddim yn rhoi gormod o, o, o, o ddi fewn a, a tywed, pobl ddim yn gwybod be i wneud a beth o'n yna. Um, so, na, oedd yn un iawn yn dweud, a Sean i cario ymlaen beth o'n wneud, mwy un o ddau y pethau yn lle hefyd, a jyst trafod efo'r efo boys, deg gwir. Ia.
Ac yym t'o' yn amlwg nath nath betha nathoch chi cicio yym dechra gweithio'n dda bo' chi yn y syth. Yy yn anffodus wedyn wrth gwrs yym dwi me'wl ryw fis wedyn nath y tymor dod i ben ynde? Do t'mod o'dd o'n siomedig 'c'os dwi meddwl o'n i 'di torri yy troi y cornel fel sa chi'n deud yym a ni o'dd hefo'r momentum yym o'n i 'di cura'r time uh, o gwmpas ni. Tymod, ac yn barn fi, bys ni wedi mynd ymlaen i chwarae ni wrth y blwyddyn yma. Tymod, efo'r cefnogol yn gyd yn teimlo hwnna. Dim, dim, dim dys fi, y bechgyn ac um, staff. A, tymod, a dwi'n meddwl pawb yn Cynarfon yn teimlo bod ni wedi cael y delio ar um, yr hard, hard uh, lines yn den diwedd. Ond um, dyna di peldroed ac ni'n symud ymlaen o hyn ar rwan. Ia, oedd hi reit siomedig ar y pryd, dwi'n gwybod pob reit siomedig yn y clwb a falle yn teimlo efo chdi yna, hefo Sean, um, bod gennym ni uh, cyfod da ofnadwy ynde. Um, reit, dyn, da ni'n mynd ymlaen wedyn, um, cyfnod o ansicrwydd dwi'n meddwl, oherwydd um, doedd yn siŵr beth Sean yn neud ac yn y blaen. Um, Nath o benderfynu gadael, A wedyn, um, oeddech chdi'n erbyn dy hun hefo'r tîm hyfforddi. Wan, dwi eisiau gofyn rhywbeth i chdi am y tîm hyfforddi gynta cyn cael ymlaen. Um, dwi'n meddwl o'ch chdi'n nabod yn un o'r tri yn nhw'n gydaeth? Na, fi'n nabod ffish tipyn bach. Um, ti'n meddwl, pan dwi'n ni gwarfod, ti'n meddwl, cef yn aros allan y ffordd pan ti'n gwarfod ar, ar match day ac y rhys fan yna. Ond um, na, nabod tipyn bach yn dan ffish. Ac ti'n meddwl, oedd o'n boi iawn, dwi'n ni wedi trafod un o ddau weithiau cyn game. Ond yy t'mod yy ers bod i fewn ma'r y WhatsApp grŵp efo'r bechgyn ma' nw'n gneud gyd o'r pethe yna iddo fi. Yym ma' Kev yn gweithio mor galed ar y ar un stat a gweithio efo'r gôl-geidwad so ma' newydd neud yym cyfarfod efo'r yy tîm y cynta yy golwyr hefo'r gyd yr academi so mae gweithio mor galed tu ôl i scenes mae ma Rhys yn neud lot yn yn roedd y ffitrwydd a yr ôl y bechgyn mae'r ma ffôn bob tro dwi yn y WhatsApp grŵp efo'r rheolwyr so mae hwnna'n neis a dwi'n cael gweld be di be a wedyn y ffish mae ddim yn cael digon o clod mae'r tri yn nhw'n caru'r clwb Mae'n ma, ma, ma oedd gynnau tîm y ffordd i ffantastig yn, yn y derwyddon, y pawb yn gweithio'n galed. Mae'n yna rhywbeth special amdan y, y tri yma. Dwi'n meddwl maen nhw'n cefnogi clwb mwy, mwy, mwy, mwy na ddim byd arall. Ac, uh, bob beth dwi'n dweud, mae'n dweud ac mwy i dweud y gwir. So, I can't compliment them enough. Mae nhw wedi bod yn, yn ffantastig i fi fy hun. A, a dyn ni gyd dawn sgyn o'n gilydd, a hwnna'n beth bwysig. Yym t'mod ti'm ti'm yn gwbod o i gyd a a pan ti siarad iddyn n'w ma' n'w gyd gyd yn roi barn n'w i fewn so ma' hwnna reit yy reit da. Da iawn. Da iawn. Da on' ma' dwi me'wl bo' hynna'n amlwg a ma'n dod drosodd yn amlwg i bowb sy yn y clwb a gwmpas y clwb bo' chi'n mynd ymlaen yn dda efo'ch gilydd. Yym so fatha o'n i'n deud yym odda chdi efo'r tîm hyfforddi ŵan yym a o'n ansicrwydd oherwydd doeddwn ni'm yn siŵr sut y tymor yn dechrau ac yn y blaen. Gatho ni dipyn o galwadau ffôn uh, efo'n gilydd um, bydd yn mynd ymlaen ac, ac yn y blaen. Um, Eisiau gwybod ydw i, faint o anodd oedd o i gael garfan, carfan, um, ddim newydd, ond Nath o dipyn o ogio gadael hefo Sean neu am, am, am, am penderfynadau gwahanol, trwy amgylchadau i, i, i hunan lle. Um, oedd o dipyn o her ar y pryd yn dweud i trio gael hocio fewn gan hefyd cysidro, oeddwn ni wedi torri'r cyllid um, 25% hefyd. So, i gyd i'r gilydd, oedd hi dipyn o her?
Oedd, oedd yn anodd. Dwi'n meddwl fi oedd yr olau i gwybod oedd Sean yn mynd. Um, so, fi cymryd o'r reit anodd. Fi ddim yn siŵr siŵr os yw'n siŵr am a ti dechrau ti'n cwestiwn dy hun. Um, fel ti dweud, fi di'n nabod y boys yn y, yn y garfan efo fi, ond um, ti'n meddwl fel rheol o'r ti sy'n ti sy gwneud rhan fwy o'r gwaith, ond dweud y gwir i ffis oedd ar y ffôn bob diwrnod yn trio cael y chwaraewyr i aros. Um, ti'n meddwl, fi'n neud lot yn cael y ffôn fel fel George llawn amser a dyna mae o ti'n meddwl mae'r ma rheolwyr gyd yn gwybod yn y gynnydd yma a bob gynnydd so job llawn amser ydy o ti'n yn dod i ffwrdd o'r ffôn ti'n ti allan i i mynd i'r toilet neu neu gael y ffôn pan pan ydych chi allan a peth fel mewn ddim ond wedyn yn cael y pre-season oedd y peth anodd so da ni wedi mynd trwy lot o chwaraewyr bwy yma Yym sef bysa ni wedi cael pre-season cyfa go iawn, os ni ddim wedi gwneud hwnna. So, hwnna heb wedi gweithio lot, ond um, na, ni'n gwneud lot o waith gatre, ac uh, rwan, dyn ni ddim yn bell o'n ei rwan. A be neu beth ti ddeud um, ar Twitter neu ar, um, ar interview ar ôl gem, uh, be oedd Morris yn dweud chdi? 300 o blews oedd chdi? Ie, na, dwi'n cael tipyn o hwyl efo. Mae di, uh, mae di gyrru text fi ar ôl yr interview Mae'n dweud, um, did you, uh, you mentioned him looks. So I did, no, I was just mentioning the uh, reference you made to the 30 players we had. I said I used it as 300 um, to, uh, to, to, to reference the film of the 300 men. And um, ti'n modd, dyn ni di, dyn ni di um, tynnu'r sgwad i lawr a mae di gweithio ddyn ni. So, dwi eisiau diolch i Andy am hwnna. Um, dwi wedi dweud ar y text, dwi'n siŵr os mae wedi cymryd e fel compliment. na byd ond yy na t'mod yy 'dyn ni 'di sticio at 'i gilydd a t'mod dyna'r ffaith fi 'di ca'l o fewn tri cant o ddynion dyna dyna 'di'r ffilm 'ma dyna be' sy 'di digwydd bod arnyn ni'n trwy yy t'mod un un o teimlo gweitha dwi 'di ca'l fel rheolwr colli chwe chi ddim a lot o siom a wedyn ti'n mynd adre a ti'n cwestiwn dy hun gynta. Yym ma'n hawdd i mynd efo rôl o chwaraewyr ond yy fel rheolwr a a'r staff raid i ni cymryd yy cymryd o 'c'os ni sy 'di gyrru'r bechgyn allan. O'n i ddim 'di newid dim byd o'r gem Bala ond yym o- o- o'dd y gem Bala 'di cymryd lot allan o'r bechgyn. T'mod yy dwi'm meddwl ma' neb 'di roi digon o clod i'r bechgyn faint o galed na'n n'w gweithio yn y gem Bala. Yym ac i Pen-y-bont t'mod ar i Pen-y-bont chware'n dda ar y ar y ar y diwrnod Yym ac o'n nw'n glinigol yn deu be' o'n nw'n neud o'n nw'n sgorio bron iawn bob problem o n'w ca'l so a 'dy hwnna ddim helpu efyd ond yym na ma' wedi ca'l un fatha chware i be' be' be' ma' Caernarfon yn yn fatha sefyll am t'mod a- am am y badge am am y petha hollol lleol a a a paid anghofio lle 'dych chi 'di dod a dwi'n gwbod ma' un ne' ddau o bechgyn wedi dod allan o o Gaernarfon ond ma' n'w 'di teimlo fel un o'r teulu yn barod t'mod Gaz Ed's yn t'od sy 'di bod yma mor hir t'mod yn ca'l hwyl efo'r cefnogwyr a a'r u- un o ddau o'r bwrdd yn siarad Cymraeg iddo a petha fel 'na. T'mod ma' ma'n teulu bach gwych a dwi'n gweld 'dyn ni 'di trafod o blaen dwi'm cweit yn siŵr be' 'di'r magic ond dwi'n meddwl yym jyst pobol o Cymru ynde 'dyn ni lot mwy yym friendly na'r yy Sais 'ma a petha fel 'na. Ond um, na, oedd o'n neis, ti'n a ti'n gweld bod pawb yn, uh, pawb yn mwynhau bod yn y clwb, ond y cefnogwyr ni methu, ti'n meddwl, i fi, os o'n i'n 5 neu 6 pwynt yn well i fod hef, hefo nhw, ac uh, hwnna reit caled i gymryd ar, ar y funud. Dwi'n siŵr bod o'n rhwystredig i chdi fel rheolwr, ti wedi dod i clwb, um, a ddim, dwi'm eisiau fod yn amharchu sy'n mynd clwb arall ti wedi bod efo. Um, ac awn ni'n ôl i'r clwbiau ti wedi bod efo wedyn, lle i chdi gael siarad am, am, dy, am, dy, am dy um, yrfa yn y gem chi. Ond um, ti'n dod i clwb efo um, er, er, mwy o cyflogwyr yn Gymru, yn y uwch gymraeg Cymru, a da ni'n t- tymor yma, da ni'n diganol o gwbl, na do. Ac dwi'n siŵr bod chdi'n teimlo hefyd, ia, bod chdi'n methu allan, bod y chwaraewyr yn methu allan um, o chwarae ymlaen y, y cyfnogau sydd gyda ni. Lle. Mae pob yn gwybod amdanyn nhw, dydy? Ynddi, mae'r ma, ma, ma boys wedi bod yma blaen, a, a fel ti dweud, y management team wedi bod yma blaen, maen nhw'n gyd, gyd yn gwybod beth mae'n dan. Dwi wedi bod ar yr ochr arall yna fo, a, a wedi cael lot o hwyl efo nhw. Ac, um, ti'n modd, dyn ni wedi methu nhw. T'mod do's 'a ddim t'mod s- s- s- ddim cuddio hwn o gwbwl yym a m- a ma' nw'n helpu n'w t'mod pob- pobol isio chwalu cartre heb Fflint dwi newydd on' o'dd yn cau neud o. A dim yn poeni n'w t'mod mae'r cefnogwyr yn roi gymaint i chi yy be' dwi 'di teimlo fel rheolwr ydi yym yy dwi 'di gorfod joinio social media t'o' 'ma yym dwi byth 'di bod arno fo o blaen ar Twitter dwi 'di roi un neu ddau allan dwi'm cweit yn siŵr os dwi mor actif a bys- be' byswn nw gyd yn hoffi ond yym ie ma' ma'n dipyn bach wahanol 'c'os dwi 'di bod mewn clwbiau mawr fel Caer a a Southport a fel 'ne yym fel is-reolwr ond dod fan yma, a fi'n teimlo dipyn bach yn... Mae'n lonely place pan ti'n colli fel rheolwr. Ac um, neb eisiau ffonio ti. Um, a ti'n dyfeiliadau. Ac uh, mae'n ma, ma anodd colli chwe chi ddim. A wedyn ti'n tyfo ti'n manager fans a, a, a hefyd, a dwi byth wedi teimlo hwnna fel rheolwr o blaen, a dwi wedi siarad un o ddau o rheolwyr sydd, sydd wedi bod yn, yn Lloegr ac yn gwneud pethau achos gorfod manegio weithiau uh, yr expectations o'r fans a beth fel yna. Ac um, dwi'n dwi gwybod efo'i gael gafel ffôn dy hun a gobeithio ti'n mynd uh, i twyl yn deud y pawb. Oedd o'n uh, oedd o'n iawn i gael y gael y ffôn yna. Ac, uh, mae ma, ma, ma o'n anodd ac uh, dwi'n teimlo fo just, just um, gymaint ar pawb arall. A dwi'n gwybod oedd o'n brif o'r management team a'r chwaraewyr ond uh, ond ti'n dweud pan, pan ti'n ennill mae Gobeithio bod ffrind i ti am ond ma'n anodd ac ac fi'n teimlo fan anodd ar y ar y pryd yym ond t'mod y ffordd ma' ma' pawb 'di yy respondio i hwn t'mod deg pwynt allan o allan o deuddeg t'mo' ma' ma' wnna'n ffantastig a digon o clod i'r yy i'r staff a
Ac um, yndi, fydra i feddwl bod o dipyn o bwysau. Um, dwi'n teimlo fod fy hun, ti'n fod, um, eich ddim gymaint, so hefyd bod fi bod yn gefnogi'r clwb, a dwi'n nabod gymaint o bobl yn, yn y clwb o bach iawn. Dwi'n dwi gwybod yn union beth i ddeud, ynddo. um, a jyst meddwl, da ni ddechrau nôl o'n ar, ar yr hediad ti wedi gael tymor yma. yn ed, mae'r tîm wedi cael y tymor yma, yn dro am 8 gem, dwi'n meddwl. Um, dyna ni allan y gem um, pen y bont, a chos da ni wedi siarad am hwnna, a dda ni dynnu allan y gem um, Hanford West oherwydd gael Josh i cadw'n coch reis yn dechrau. So ni'n tynnu hynny allan, da ni ar hediad dreith da yn dydan.
Ond na, tad, mae wedi bod dipyn bach yn stop-start, ti'n meddwl, efo, efo gemau'n dod i fewn. Um, ond wedyn, na, dyn ni wedi cael, a, a dyn cael arni, ti'n meddwl, dyn ni cael arni, dyn ni heb i golli. Um, ond dyn ni wedi cael gemau reit caled, dyn ni heb i cael run lle, bys ti dweud, mae hwn yn un, ydych chi'n mynd yn eich trin y pedwar, dyn ni wedi chwarae'r tîmau t'mod sy yn y top four os ti isio y top three yy yn bod bob yn ail gêm bron iawn yym dyna sut ma'n teimlo so ma' 'di bod yn anodd. Dwi 'di mynd drwy lot o garfan o chweurywyr t'mod dau ddeg saith o'n i 'di seinio t'mod bai fi 'di hwnna fi sy 'di seinio n'w gyd ond dwi isie trio gweld be' be' o'dd yn siwtio yym y ffordd 'dyn ni isio chware ffor mae Caernarfon representio ei hun i ddeud y gwir ac yy ma' 'di cymryd dipyn o amser i wneud hwnna ond dwi'n meddwl rŵan fel bod pobl yn gallu weld yym yn gallu gweld bod ni 'di wneud hwnna a gobeithio ma' nhw'n yy yym parchu be' 'dyn ni 'di wneud ma' nhw 'di bod yn patient efo ni yym achos 'dyn ni 'di bod i i fyny ac i lawr ond yy dwi'n meddwl rŵan ma' gyn ni t'wod 17, 18 o chwaraewyr rŵan 'dyn ni'n gwbod lle 'dyn ni Yym, t'mod, isio isio cadw nhw i gyd rŵan. A falle, t'mod, yn Ionawr, bydd 'na un neu ddau yy yn newydd, ond eto bydd lot o newid rŵan, eitha bit o beth sy efo ni. Dwi'n cael clywed pethau fel ysdi, fatha cefnogwr, o, eich fydd yna un neu ddau fewn yn fy Sionawr, da, mae bod sy'n exciting yna, dydy. Fe chdi adaf i wybod pwtyn nhw'n gofio. Ond, um, ti'n gwybod, rhywbeth, rhywbeth dwi wedi sylwi dros y blynyddoedd yn Gynarfon, um, eich bod bob clwb yn peth, um, a mae wedi digwydd eto tymor yma, yym ydy faint o bwysig ydy o i chwaraewyr ifanc yym dangos dipyn bach o fynedd yym os 'dyn nhw ddim yn cael gêm neu os 'dyn nhw ar y bench neu os 'dyn nhw ddim yn y garfan bod nhw'n sticio ati de achos dros y blynyddoedd a dwi'n meddwl pwynt y bus ar neb achos mae'n digwydd yn bob clwb ond mae rhai chwaraewyr os 'dyn nhw'm yn cael gêm maen nhw'n gadael ni'n syth Um, e, maen nhw, ti'n dyn nhw'n patient ofnadwy. Rhai yn nhw, mae'n rhai yn lle. Ond um, fel siampl wan o beth sy'n gallu digwydd, mae Taylor, fel enghraifft, wedi bod allan, gath o gen dda'n met, um, gen dda iawn, a dyn nath Griff dod i fewn o charan ffantastig. Griff yn gael, um, Griff John yn gael anaf, a wedyn mae Taylor dod i fewn, a mae'n dechrau'n ffantastig dydy. Ond dyna sy'n gallu digwydd yn bel droed, yn dweud,
Yndi tad, t'mod yy yym os yy senior Jack Flemmel a o'n i'n meddwl yn mynd i bod y cefn y chwith yy cynta. O'n i fraich yn y gêm gynta yn y pum munud yy ar y dechre a wedyn o'dd allan o'r sgwad o'n i 'di dechre neud y dda un a ddau arall yn dod i fewn a wedyn Gruff yne a wedyn yy mo 'di ca'l 'i frifa efyd ond yym ie ma'n bwysig ma' ma' ma' 'na efo bechgyn ifanc rŵan yym yy ma'r time o clwbia o dan ynni yy yn yn deud bod nw'n mynd i dechre nôl ac yn meddwl un ne' ddau o n'w 'di o'dd o'm yn haws i mynd â n'w i i chware geme bob tro ac yy wel dwi'n dwi'n parch- chi hwn 'de mae 'di ga'l tipyn bach mwy o hyder i fi os 'dych chi isio chware i Gaernarfon ma' raid i chi mynd trwy pethe uh, anodd um, pan dych chi ddim yn chwarae a, a jyst bod yn, uh, bod yn patient dy beth um, pwysig ac uh, rhoi dy ben i lawr y gweithio caled a, a profi fi ar, ar uh, management team yn uh, wrong. Um, a pigo, a dyn ni wedi gwneud mistake blwyddyn yma. So, so, so, ddim cuddio hwnne. Um, ond dwi'n meddwl dyn ni wedi cael falle mwy yn iawn a dyn ni wedi cael yn uh, anghywir, ond Ynde? Peidio cweit efo'r calon i i i i'r clwb ac yy 'di cymryd yr easy option i i gadel. Ie.
Ie dwi'n dall ie fedrai dall. Mae'n mae'n mae'n mae'n job fel y balans nawr fatha fel fel rheolwr mae'n siŵr dydy? Yndi tad t'mod ma' lot o cefnogwyr a pobl ddim yn gweld beth sy'n digwydd yym tu allan i'r yy i'r 90 munud 'ne. T'mod pethe fel ddim troi fyny i treinio. um, pan ddim rhys di gweithio'n galed i, i roi program i fyny i'r bachyn gweithio tuag at ac um, maen nhw'n gorfod gyrru fo fewn a, a mae un yr ein nhw ddim yn gyrru fo fewn. Os y pethau sy'n cael ei digwydd mewn pawdroed, um, so ddim lot o bobl yn ei weld. So un o'r rai commitment, un o'r rai yn cweit be ddylai fod i fod, Um, dwi'n mynd enwi neb, ond um, dwi, maen nhw'n gwybod pwy dyn nhw. Ac, um, yn fel doedd, mae'n ma, ma pobl yn gwybod. So, just eisiau un o ddau nhw, just dangos tipyn bach mwy o cymeriad. Dyna beth sy'n gwneud ni rwan, a dyna pam maen nhw wedi uh, so, troi y cornel fel mae pobl yn dweud. O ti efo ni rwan, so di sticio ati pan maen nhw wedi chwarae, pan maen nhw ddim wedi chwarae, pan maen nhw wedi cael eu gweiddiar, ac uh, Mae'n lle, mae'n lle neis wan ar funud ac efo bechgyn sy'n eisiau bod yn y clwb yma. Gret.
Dyna da ni eisiau, ynddo? Ie, yeah, mae'n y bwysig. Mae'r ma, ma clwb mor special. Mae bydd y clwb yma lot ar ôl Hugh Griffiths mynd ymlaen a lot tu ôl i Gaz Edwards mynd ymlaen, os ti eisiau. So, mae'n... Ma, ma, ma, ni angen dangos parch i'r clwb parch i'r cefnogwyr sy'n mynd i fod yma t'mod am blynyddoedd ac yy hwnna 'di'r peth bwysig i i roi parch i'r crys ac i bobol Gaernarfon a a roi nw dîm hwnna 'di'r peth bwysig i ni. Ia ia cytuno'n llwyr efo hynna. Yym a 'dan ni edrych ymlaen rŵan so 'dan ni 'di mynd trwy'r flwyddyn mewn ffor yym 'dan ni'n gwbod hi'n anodd trw'r ha Gathon ni'm ymarfar llawer yym dim gemau gyfeillgar. Yym un peth dwi 'di yym dwi'm yn gwybod os fysa chdi'n cytuno 'dan ni 'di siarad am hyn ydy'r ffaith bod chdi yym heb rili wedi cael chance yy heb 'di cael cyfle i ddeud y gwir i hyfforddi'r chwaraewyr oherwydd bod ni'n chwarae dydd Sadwrn nos Fowrth dydd Sadwrn nos Fowrth. Um, dwi'n meddwl, ti ddim, illa ddim wedi cael y uh, uh, uh, cyfle i gael dylanwad sa chdi licio anyn nhw. Ydyn nhw wir?
Yndi ta, ti'n meddwl, dyn ni'n teimio unwaith y wythnos. Um, I ddeg wir, trwy'r PCs na ni'n neud o ddwy waith. Um, so, oedd hwnna'n helpu. ond ti jyst yn mynd trwy'r ffitrwydd efo nhw rili ddim ddim gymaint o o'r siâp a beth fel 'na. Fel ti'n deud lot o chwe i wedyn ni'n trio edrych ar 'u eu combinations be' sy'n gweithio gore. Weithie ddim y ddim bob amser y chwaraewyr gore sy'n mynd i ennill geme chi. So weithie ma' raid chi trochi llaw yy llawes i fyny a roi dipyn bach o fwy i'r crys ac yym so dwi'n siŵr mae un o'r ddau o pobol wedi edrych ar y team selections yn meddwl yes you know be ma' nhw'n neud heddiw ac uh, pethau fel yna ond um, tywed, horses for courses dio ac um, tywed, dyna pam dwi yn y, yn y swydd yma um, a rhaid i cael pethau'n iawn ond um, tywed, mae gwaith management ni'n oed sy'n uh, ddim yn yes boys fel ydych chi'n dweud mae ma nhw'n cwestiynu bob beth um, dyn ni angytuno ar lot o pethau ac yn diwedd t'mod yym ma' ma'n mynd tydio lawr ar fei a t'mo' hyd yn meddwl dyw byth isie neud pob peth yn y cwp ma' yym far from it ma' t'mod yy Rhys Kev a a Fish yn ca'l lot i ddeud yn fama ac yym Ch'mod a a 'dyn ni 'di mynd a- ar 'u ar 'u gwagiad nhw un ne' ddau weithia' a ma' 'di gweithio so yym t'od pan ma' petha'n mynd yn dda fi sy ca'l gig y clo yym fel fel ma' petha'n mynd yn anghywir ma' ma' tua 'dyn ni fel 'dyn ni yn hwn fel tîm ch'mod ac yym success 'dyn ni 'di ca'l ydi'r tri boi yne yn gweithio mor galed ac yy a fel ti deud neud i fi meddwl dipyn bach mwy amdan pethe ac yy ma'r bois bois yn brynu fewn iddo fo. And uh, bys o'n lot haws i brynu fewn pan mae gen ti 700 tu ôl i'r bol uh, yn gweiddi amdano ti. So, mae hwnna wedi bod yn anodd, a dwi'n meddwl dyna pan mae un o'r rai o bechgyn di, di symud ymlaen. Cos dwi'n gynnu ddim uh, bechgyn yn, yn gweiddi tu ôl i'r bol, i cadw nhw yn y clwb. So, dwi'n meddwl mis ydi syffro mwy na neb. Ddim just am ca'l cyfnod yn y clwb hefyd yym a dwi'n siomedig amdani yn y ddau yn symud ymlaen o i Sir Gâr a symud ymlaen ond yy efo fod neb pêl-droed ac yy t'mod dy- dy- 'dyn ni dal reit hapus rŵan a a falle dyna pam 'dyn ni angen un neu ddau yn y yy yn Ionawr 'ma. A wedyn, um, uh, be oeddech chi feddwl o penderfyniad, um, neu beth ti'n feddwl o'r penderfyniad ddoe um, i cymryd yr Elliot status wrth y, y tîm Wel, mae'n ma un anodd. Mae'n ma rhaid ni cadw pawb yn saff. Fel, fel dyn pel-droed, dwi'n chwarae gymau pel-droed. Ond os mae cadw pawb yn saff, mae rhaid ni fynd efo nhw. Um, dwi'n mynd sicr os mae pawb yn gwybod beth sy'n digwydd ar y funud, uh, so, y boi sy'n gwneud y penderfyniad, ond uh, mae'n peth newydd i'r byd ac uh, rhaid ni sy'n delio efo, ond uh, so, dwi eisiau sisi chwarae gemau pel doi, dwi eisiau cefnogwyr yn ne, dwi eisiau ennill gemau pel doi, dwi eisiau celebreitio fan o gyd, mae'r bechgyn eisiau gwneud hwnna, a dwi'n meddwl rwy'n yn pel doi, dyna beth dyna beth dwi angen t'mod yy y mental health o pobol yn ddim yn ca'l 'i ddod t'mod dwi gweld ma' un neu ddau dros y ffens yn gwatsiad a petha fel 'ne ond sa rei pobol methu neud hwnna. Yym so d- d- dwi'n teimlo drostyn nhw yym a a a mae'n anodd.
Ynddi. Da iawn. Um, ia, da ni'n, well, felly ar hyn o bryd, da ni'n gwybod bod y, y gem um, boxing day off, a da ni'n siŵr am y gem yr ail o Ionawr, ond wait and see ydy. Um, reit, felly, um, target y, y, y tymor, um, uh, top six. Dwi, um, dwi'n yn siŵr iawn bod pa het sy'n gyd, dwi'n siarad o'n efo, efo het sy'n gydeirydd y media officer Tegin Mogor, ond o'n i ddeud y tri efo'i gilydd, um, y targets pob tro ydy um, y, y, y top six. Um, ti'n meddwl bod o'n i'n agos?
Bydd ddim yn bell o'n i. Mae'r targed dwi'n dechrau pob flwyddyn ydy aros yn y gynnydd. Ond mae'n debyg bwysig. Um, a pan ddys gen ti digon o pwyntiau i wneud hwnna, ti'n edrych am, am y targed nesaf. O, ond di, ti'n ma, mae'r clwb yma gorfod bod yn, yn, yn tri a anelu am y a chwech i chi. A hefyd, fel ti wedi dweud, efo'r transition dyn ni wedi cael efo lot o chwaraewyr, um, dwi'n meddwl bod sy'n reit hapus jyst i aros yn y gynnoedd yma, jyst i dal un o ddau at ei gilydd ac beth fel yna. Um, Ond ti'n modd, i, i fi, dyn ni wedi gwneud yn well um, efo'r efo'r gemau beth yma, ac rwan mae gwneud cyfle y pump gêm i fynd. Dwi'n meddwl dyn ni angen saith pwynt allan hynna i cael i fewn i'r uh, chwech ucha. Um, so mae'r ma, ma, ma tri cyntaf yna yn bell ffordd yn well na neb arall. Um, ni fi, ti'n meddwl, mae ma, ma, ma reit dyn ar ôl hwnna. Um, mae pa tîm sy'n performio ar gorau. Dwi'n meddwl dylai Barry, Barry di, uh, gorffen y bedweddydd, so i fi, maen nhw ddim wedi gwneud mor dda blwyddyn yma. um, mae Pen y Pont yn gwneud yn ffantastig ac yn diwedd, dwi'n meddwl nhw di'r dwerydd tîm gorau yn y gynraedd. Ond, um, ie, yeah, mae'n mynd i bod yn ddyn. Mae'n mynd i bod yn ddyn. Um, a, a Harry West, wan, uh, falle pwy sy'n mynd i gael fewn, falle bydd cael dyn yn dweud rhywbeth gwahanol amdan hynna, ond um, ie, yeah, mae'n ma mynd i bod yn ddyn.
A fysa chdi'n deud um, fysa top 6 yn superb i ni felly Huw? Dos o tad, ti'n fawr. Di cael lot o stick amdano superb ma, mae'n gwaith rwan o fo beth. Yndi, ti'n fawr. Wel, ti'n fawr, os mae bechyn yn neud yn dda, mae nhw'n superb. Dwi'n mae'n gael i defnyddio. Fi'n gweud i bod faint o fi defnyddio. Diolch i Dylan Ebenezer ac Lofty Boy am dweud ond Ia, mae'n ma neis i gweld un o'r ddau weithiau. Dwi, dwi, dwi, dwi, dwi gael un o'r ddau weithiau mae'r plant at yn dechrau dangos ei fi rwan y peth fel yna. So, ia, ond um, mae'n just neis i ennill. Ti'n meddwl, hwnna oedd um, game cyntaf ni ar y teledu yn fyw a, a ni gyda uh, clean sheets cyntaf ni. A, hwnna, ac oedd y bechyn yn y game yna, superb. O, oh, gret.
A dyn o'n i orffan rwan efo um, um, Be ti am wneud dros dolig ma? Wan ti'n gwybod fod na'm gea yma, ci di relaxio dipyn bach.
Mae'n mynd i bod yn anodd. Dwi'n gorau uh, siarad uh, un o ddau chwaraewyr rwan. Um, dwi'n meddwl bod ni angen um, dechrau plannu at, at flwyddyn nesaf i cadw un o ddau. Um, a falle mwy na hynna. Ond um, wel pwysio bod yma. Um, Mae'n ma anodd i'r chwaraewyr yma gyd ar adeg yma. yym yn ddim yn sicir be' sy'n digwydd efo'r pêl-droed pryd ma'n mynd i dechre eto a dwi'n gwybod bydd un o'r ail clwbiau'n dechre ffonio nhw i fyny so mae'n bwysig i ni rŵan um, cael ei fewn i'r un o ddau o chwaraewyr yna a trio cael nhw i, i seini at flwyddyn, flwyddyn nesaf. Tywed, a trio bildio beth dyn ni wedi gwneud. Tywed, ddim eisiau bod yn yr un sefyllfa lle dyn ni'n edrych am garfan newydd blwyddyn nesaf. Mae'n bwysig i ni uh, i gael ei osiadau, a fel ti'n dweud, yn mynd y cam yn well flwyddyn nesaf. Gret.
A dys gyd ti'n negas uh, i roed i'r cefnogwyr, Hugh? Just Nadolig Llawyn ac uh, blwyddyn newydd dda chi gyd, ond uh, just yn edrych ymlaen i gweld chi. Dwi'n gweld, dwi gweld un o ddau dot offence, a dwi'n gweld un o ddau uh, ball boys uh, mwyaf hynna dwi wedi gweld yn uh, uh, erioed Ac uh, mae'n neis i siarad yn nhw, ti'n maen nhw mor passionate amdan y clwb. Mae pobl sy'n gweithio fel dy hun, tu ôl i'r scenes, ti'n maen, ddim yn neud am ddim bres. Just, chwarae ti'n cymryd am y chweiwyr reit yn uh, ar ei cyfnogwyr yn gwybod faint o oriau ydych chi gyd i fewn i'r clwb yma. Ac uh, mae hwnna'n andros o bwysig i cadw'r clwb yma'n mynd ac uh, ch'mod y y parch i chi gyd yn yy t'mod fel chi 'di ddeud yn superb ond yy ie Nadolig llawen i chi gyd a blwyddyn newydd dda. Diolch i chdi Huw a 'dyn yym ar rhan yy s- 'sa chdi'n dal ar a- ar ôl ni orffan yr cyfweliad yym eniwe 'lly d- i chdi ga'l roi negas arall wedyn ynde yym ond yym ar rhan y clwb yym i ddechra efo 'i dioch y' fowr i chdi am y cyfweliad heddiw a ag yym